מען פרעגט א קשיא, אויב איינער איז שוין לאנג אין היכל הקודש, און די זאך פון רעדן צום אייבערשטן איז פאר אים שווער צו טון, און ער שפירט אז בנפש איז ער נישט געזונט, צו ביי אים איז יא דא א אויסנאם צו גיין אויף טערעפי, צו טערעפי קען העלפן? די ענטפער אויף דעם איז. מען מעג גיין ס'איז נישט קיין עבירה. דו ווילסט וויסן צו טערעפי העלפט? ניין. ניין. יעצט זאל איך מיר ברענגען א מענטש צו זאגן איך בין געגאנגען אויף טערעפי און ס'האט מיר געהאלפן. ווער דער מענטש ווער דער טערעפיסט איז. ס'קען זיין אז דו האסט געטראפן עפעס א איד וואס ער האט דיר געזאגט א זאך וואס שטייט אין מאור ושמש אדער אין אוהל המלך אדער אין ליקוטי מוהראן, ער האט לייסענס פון טערעפי און ער האט דיר געזאגט א גוטע עצה, ער האט דיר געגעבן א שיעור און ער האט דיר געזאגט א עצה, טערעפי, חכמת אומות העולם פון רעדן טשאדעלע באדעלע, בדוק ומנוסה, וואן האנדערט פראצענט, און ווער ס'וויל עס נישט אננעמען פון א שיעור זאל אראפלייגן הונדערט טויזענט דאלער פאר דעם. און עס נאכדעם קומען זאגן אז ס'העלפט נישט. דאס האט נישט מיט היכל הקודש, דאס האט נישט מיט ברסלב, דאס איז א פאקט. בנוסף לזה, וואס דארף דער ראש ישיבה רעדן קעגן דעם? ס'איז א פאקט וואס ס'העלפט נישט. ס'דא אסאך זאכן וואס ס'העלפט נישט, ביסט גערעכט. אויב וואלט עס נישט געהאלפן וואלט ער בכלל נישט גערעדט פון דעם. אויב אבער גייט עס קעגן די תורה און ס'איז עקירת התורה, מוז מען רעדן קעגן דעם, ווייל דאס איז די קליפה פאר משיח העט קומען, א נייע קליפה, א נייע צרה, א טאטע קומט זיך נישט אויס מיט זיין זון, ער שיקט אים אויף העלפ, גייט אריבער דריי וואכן, דער קינד רעדט מער נישט מיטן טאטן, ווייל די חכמת אומות העולם זאגט, רעד נישט. די אומות העולם, די בלוטיגע, וואס האבן זיך פארגאסן בלוט און בלוט מיט די שיינע, שיינע ווארט אונז זעמיר לאָוו. זיי האָבן אויפֿגעטראָפֿן אַ נײַע וואָרט אין די לעצטע הונדערט יאָר, וואָס איז נישט געווען, טראַמאַ. טראַ, טראַמאַטײַזד. און, און, און, און עס איז אַ שאָד, ווײַל, ווײַל אַפֿ, אַפֿילו רבנים, דיינים, ט'איז דאָך טראַמאַטײַ. וואָס מיינט טראַמאַ אין לשון-קודש? האָט ער נסיון? ס'איז שוועריקייט פֿאַר אים. אבער אזאנס זאגסט מיך אשת נסיון א שוועריקייט אז איך מאך ארבעט נאך מער טראמא ביסטו פטור פון כל התורה כולה, דאס איז די טרייפעקייט פון טערעפי, די טרייפעקייט פון גיין צו די מסור עולם, און ליידער אידישע קינדער לערנען זיך דעם פאך, וועגן דעם דארף איך רעדן אויף דעם, סתם אויב טערעפי וואלט נישט געגאנגען קעגן די תורה, וואס גייט וואס גייט מיך אן מענטשן ווילן גיין לייגן הונדערט טויזנט דאלער, לייג צוויי הונדערט טויזנט דאלער, כ'וואלט נישט גערעדט פון דעם.

שוין געשמאק, וואו רעדט פון דעם? אבער אז דו נעמסט קינדער, דו נעמסט אוועק פון די טאטע, דו נעמסט קאפ און זי טאנצט אפ, און דו זאגסט פאר א מענטש דו ביסט טראמעטייזט ביסטו פטור פון כל התורה כולה. וואס טייטש טראמא אין לשון קודש? ווי שטייט אויף מיטה? דיין נסיון? האסט א נסיון, זיי דיך מתגבר אויף דיין נסיון.

הייליגער באשעפער איך האב ווייטאג אויף די בריאה, הייליגער באשעפער איך האב נישט די אמונה, הייליגער באשעפער העלף מיר זאל האבן אמונה. יא אבער ס'איז טראומעטייזד, טראומעטייזד ביסטו פטור, דו קענסט שוין נוצן דיין פאון שבת וואס דו מעגסט האבן א דייערי בוק און אראפ שרייבן פונקטליך דיין פילינג פרייטאג צונאכטס ווי דו פילסט יעצט ווי מ'טיילט דיך איין וואס צו טון. סאו שרייב עס אראפ. סאו הונדערטער ווייבלעך וואס קומען אן צו די מלאך המוות זאך פון טערעפי ווייל מען האט זיי געזאגט וואס צו טון, פרייטאג צונאכטס, די טערעפיסט האט מיר געזאגט ס'איז פיקוח נפש, טראמא, שרייב אראפ אז דו פילסט ווי איינער געקוקט אויף דיך. איך האב א טערפי וואס ארבעט אבער דער רבי לאזט עס נישט טון, כאפסט אזא פראסק און זעץ זיך אראפ אבער דער רבי לאזט נישט שלאגן. וואס וואס וואס וואס טראמא? וואס טראמא? וואס די מעשה מיט דיר? האסט א נסיון? בעט דעם אייבערשטן, שטארק דיך אויף דעם. ניין טראמעטייזט. אוי אוי ביסט א. שוין.

דארף מען זיי ארויפברענגען. מיט די עצות פון רעדן ווערט מען אויסגעהיילט. ווייל יעמאן אין היכל הקודש דרייט זיך דא שוין יארן און ס'ארבעט נישט ביי אים און ס'באדערט עס, זאל ער בעטן יעדן טאג די אייבערשטער הייליגער באשעפער, דאס טו איך נישט אין ברסלב, איך זאג נישט נייעס, איך פאלג, איך טרינק נישט, איך עס נישט קיין צוויבל, איך קום אויף אומאן, איך פאלג, איך פאלג ברסלב, אבער די זאך פון רעדן צו דיך גייט מיך נישט. די קורצע תפילה זאל ער יעדן טאג זאגן. נאך אפאר טעג גייט ער אנהייבן ווען קען ער רעדן, גייט עס צוריק שוואך ווערן וועט ער נאכאמאל בעטן, הייליגער באשעפער איך ווייס אין געמיינדע וואס זיצט דא אויפן סטעידזש זיי געקומען צום מהראש עס אים געווען ביטער ביטער ביטער שווער צו זאגן קרישמע של המיטה פון אריזאל, ער זיצט דא אויפן סטעידזש האלט א מייק אין די האנט און געליינט קרישמע געליינט קרישמע אזוי ווי מ'געליינט קרישמע אלס קינד, און אזוי געבעטן. נישט איין טאג, איין יאר, צוויי יאר, דריי יאר, פיר יאר, יעדן טאג, אייבערשטער פארליין קדיש, אייבערשטער פארליין קדיש משל אריזה, קדיש משל אריזה, מיר זאגן חצות, און איין טאג, און אנגעפאנגען, איין טאג, איין טאג, פארשטייסט? ס'הייסט ס'ארבעט נישט, עס באדערט דאס פאר מיר. זיי זאגן נישט וואס באדערט זיך דיר. איך בין נישט ברוגז, איך זאג דיר איך בין נישט ברוגז אז דו גייסט צו א טערעפיסט, און ס'קען זיין אז ס'איז דא אינגעלייט, איך האב געהאט די וואך א שמועס מיט פינף טערעפיסטן און רוב קומען צו מיר אינדערהיים, זיי האבן געזעצן פון מעריב פון צענע ביז טו טערטי, נישט געוואלט אוועקגיין, זענען פינף אינגעלייט וואס זיצן יעדן טאג פון צופרי ביז ביינאכט, נעמען אויף מענטשן פאר טרי פיפטי א שעה, און זיי העלפן מענטשן, נישט געוואלט אוועקגיין. איז מען אבער געוואלט וויסן צו ס'קען ארבעטן, האט מען טרעטן פון רעבינ'ס עצה שטעל הער אויס די שירה, ווען מ'זעט דאס איז די אמת, דאס העלפט, און די גאנצע חכמת הגוים האט גארנישט קיין ש ק, דו דארפסט ארבעטן מיט דיר, א אינגערמאן קומט אריין שלום בית, דארפסט מיר יעצט אנקוקן און קען איך מיט דיר, יעצט נעם א, גייט גיי אריין אין דיך, ער רעדט ווערטער און ווערטער און אינגערמאן איך הער דיינע דרשות, און איך איך פארקויף לאקשן, איך ווייס נישט וואס צו טון, ווייל, וואס זאל איך אים זאגן, פלעין גיי און זאג איך האב דיך ליב, און איך בין יעצט אין זיך האסט געזאגט יא דאס טו דאס טו זאג כ'האב דיך ליב סאו יעצט וועט חיים קומען זאגן אז איך בין ביי א טערעפיסט און היינו געווען האבן געמאכט שלום בית ווייל ער האט אים נאכגעזאגט די ווערטער וואס שטייט אין ליקוטי מוהר ן פון די חכמת הגוים פון קאנעקט מיט דיך יעצט קאנעקט דיך אויס יעצט יעצט איז גארנישט יעצט זאג פאר דיינע פילינגס סטאפ

מען נעמט ווייטער אן די קינדער מאך נישט קיין תיקון הא? כ'זאג דיר נאך ס'איז א שאדע צייט וועסט אראפלייגן הונדערט טויזנט דאלער נאכדעם וועסטו קומען זאגן כי אני ידעתי כי גדול השם ווייל איך האב שוין אלץ אויספרובירט שיר המעלות